aw bel bel i birthday a nia tui ah hian ka cheng na a mahse a tilang lo mai ta ila umm murray a nia hei hi murray picnic spot a ni a swimming pool a ni a hei a hmun chu hmun hma leh chu thlasikah pawh a lo nuam a nih hi. Thlasika pawh helai hmun chu a lo nuam a nih hi a lung a ti leng khawp mai hei kang ṭek kung te awm a hei changel te pawh an dah a kuh vak kung an han dah thliah thliah a a hmun hma a nuam a zo dai raih mai a thlasik ni point a a chhun phak a nia futsal a awm a volleyball a awm bawk a. aw heti hian hei vang kung lian tak kan hmu bawk a tian eeee khai lung a ti leng ngei mai saw lam tlang deuh sawn thlir tai la ri ek leh ai lawng a nih dawn ta nih chu ni a sa deuh a aw chawlhbuk hi hmun khat hmun-- hmun tuna kan awmna hi chawlhbuk a ni a aw hmun khat aw hmun hnih hmun khat a nia hmun hnih hmun thum helai ah hian a awm bawk a lang lo a hmun li a ni ta a ni a tam khawp mai. han thlir vang vang pawh a nuam a ni aaa a hmun hma chu tui cheng duh tan pawh nuam aw nuam khawp mai hei milim tak kan hmang a ni e hei hi hei hi tawtawrawt pangpar an tih ang chi kha nia hei. nalh khawp mai a aw heng lai te hi hei hi kuh varah kung a nia heng hi far kan thing kan tih ang chi kha a nia aw heta hi ka lung ti lek em em tu pakhat chu eih ah ah ah khawnge heta kan kal dun a saw lai sawn a phei a ni ang.

An picnic point bulah hian hei aaa bean kung leh hian an han zam hman ti rem ka hre lo a bean a ni nge ni lo ka hre lo thing fanghma hi a rah sen ve tai hlir mai a tawi te in chuan hei kang ṭek kung a ni a aw aw helai pangpar hi chu pot a awm lem lo a umm hei hi erawh hi chu nihliap a awm a. aw aw kuhva kung emaw ka ti hi kuhva chu a ni lem lo a hei aw keini lungleng media hian kan han la mek ta chu nia aw helai hi Lalpuia a awm a hei aw nuam a tiin ka ring a hei ni tla tur nen aw khawlum pawh khawvawh lai pawh hian a lo rem khawp mai a lai ah murei hi aw a hming hi ka theihnghilh ziah umm hei helai hi thing ah hian ta a hei. Pu Zoramthanga mau ni awm tak a ni a hei hi rin aiin lung a ti leng a hei eeee pangpar te hi hei lehlamah a par a pink he lamah white an han dah hei a ti zo nuam a ni a hmun hma hrim hrim hian kal fang kual ila chuan he laia mi hi ban hla a ni a hei hi. mizo paina ban hla kan tih khan a ni ta a ni aw hei hi ban hla dik tak a nia vai ban hla pawh a ni lem lo a mizo ban hla a nia helai pawh hi thar an nei sei em em mai a khi ta khi a vui hmuam awm bawk a aw hei theihai kung a ni a helai hi chawlhbuk pakhatna kan han tihna kha chu a ni ta hei chu thingra a nia hei chu changel a nia hei aw hei hi bus a nia. aw helai mi hi chu sikut in a sawi a mi chu sang sang in ema mi a ni leh bawk a an nalh dun khawp mai aw helai hi bawihtei birthday ber kha kan la tawh ang ngun takin hei bel beli tet lai thlalak a ni a hei hi vawiina kum khat tling kan lawmna a nia one two one two te hi one two pawh a ni hlawm aw hei hi a ni ta a ni bawihtei birthday a ni a hei kan fanu eh kan naute duat em em kiu lutuk a nia duhawm tawp mai a ni umm welcome to kris ai eh an tih ang a sap tawng hi ka thiam leh lem lo maw tiang hi nia kei chu min lo hrethiam ulh a. ah hei balloon te pawh an ha puar teuh a kan focus zel anga buaitei hi umm a duhawm teh mai a nia naute hmeltha naute duhawm a ni a naute duhawm em em cute deuh deuh hi a ni a a tel laia min ngaina em em a fin tawh hnu ah min ngaina vak lo a a pamuante hi chu maw tih ang vel kha kan nia. umm tikhan heti hian ka han kal zel anga keini lungleng lam media hi chu kha han fang zel anga ti hian tin aw hei a nuam khawp mai ni tla tur pawh hian min han thlir vawng vawng ta chuan nia aw lam aw he lama pawh hi kan en leng a aw hei heta hi christabel. Is chuan an ti nan an ti ta a ni aw heta hi kan la zel ang Bawihtei birthday a nia Belbeli birthday a nih vang hian kan la zel ang aw kan la zel dawn kan la zel dawn lak ngei ngei tur a in dawt dawt in kan la ang e. umm kan la zel ang kan la zel ang bawlun aw kan la zel ang a ti khan aw he lam pawh hi a la tuiin ka la thiam vak lo va a la tuiin ka la thiam vak lo va ngaw rawh ang chu tel pha lo aw sawta saw mimi nula sipi sial a nia aw helai hi. Au Dorothy ania che lo deuh mai a ni bawk a a bak chu sawi chi a ni lo aw he lam ah an kal zel anga hei pu Thanga te nupa pawh an lo in kher a lai vel a Bawihtei a muhil a aw hetah hian a birthday ber kha kan la ang aw Bawihtei kha eehh va nalh ang ve Bawihtei hei hehehe hei Bawihtei. Bebe a changkang tawh lutuk a Meitei hi hei a nula tawh lutuk a khawi maw khawi maw eng nge ni en leh vung vung a uite maw aww uite lo en ni ta aw Meitei nen hei uite lo en a aw uite en tui tuk eehh a hei tui bur ten pai ta a nia tui leh tui bur a nia aw he lamah hi chuan la lo ta ila a pawi lo.

eee kha hian an hmun hma hi nuam a hei aw tui leh na te awm thlap mai a kut sil na te dustbin te a awm a aw hmawng kung a niin ka hria helai thingkung hi an sawi ta mai mai ta ila mahse se la upa lo va hei kut sil duh tan pawn hei kut sil na hi ek do tin char panchhe ang deuh in awm ve nual mai a ni umm. Eeh hei a hmun hma pawh choka lam pawh an ti fel fai in a chang tlung hle a ni hekha ia hei helam te pawh lung a ti leng a han thlir ila ku varah kung te an han dah a khang huh kung te a tlan deuh a ni mai a. an khang huh kung erawh hi chu tlan deuh hlek a tlem chuan kuvar ah pawh khi a rah a mahse a la sen lo va aw he lamah pawh thleng sil ran na zau tha em em mai hian buatsaih leh ta a ni hei han thlir zel a aw khi ti lai khi generator dah na ni awm tak mai a ni a aw an hmun hma hrim hrim hi thlir tham a ni a aw he lai hi sunhluk kung a ni a. a rah vak loh lai tak a ni awm a hei tengtere kung te pawh a ni a tengtere chu a rah a aw khil lam khi chang thir ban hla kan tih ang chi kha nia helai hi ring road awm leh eh ring house awm leh ta umm tiang kha a ni a hei a hmun leh a hma te hi a nuam a kei ka vawikhat kalna a ni a a hlawk thlak ka ti khawp mai. a hmun hma te hi a nuam a hlawkthlak ka ti hle mai a ah hei bathroom te pawh a changtlung khawp mai a hei eeee khai hei ah a changtlung zia chu hei tunah pawh a va lut mai ringawt a an lo awm a aw hei mipa bathroom leh hmeichhe bathroom tih erawh chu a inziak lem lo a mahse a tha khawp mai a ni. Hei an ziak a nih che e hei aw hei mipa a nih hi hei aww a lam hi hmeichhia a nia tiang khaw phian a nuam a eeee khai khai khai khai a chhung pawh van lam thla fual ni ngawt alawm eeee khai khai khai a va nal ve va men ve eeee ngaw rawh darthlalang ah ka inhmu a kei chu camera man ka inhmu a ka zak tlat a an kal leh nghal mai ang a. aw vaite hei hetah ama ten awm hetah ama awm aw hei ama kha ama sial deuh kha heta hi awm um aw hetlai hi ah hei far kung ania hei hi far kung ania tunhma far kan tih ang chi kha hei krismas thianchei ang chi te kha ania balloon ania aw hei an choka. an rawn hawl a kan ti ila kan sual sawi sual awm lo e aw helam hi ei rawn hawl na hetia ah eng nge thil siam na hmun pui kha nen chu aw hei kan ni nuai nuai mai ni rinai na ta i nuam a a hmun an thleng hi chuan a nuam hle mai ni aw helai ka pu a nia. belbeli bawihtei pu kan fawk a a hrim hrim ang e aw he lamah ka kal zel ang a camera man hi chu kal thui zel ang ai a imm khilai khi a ni ta khilam khuang kung te pawh a awm a aw chawlhbuk hi tam khawp a zokhuang tak tak a ni a imm hei mau te a awm a hei gate a ni a. he lam pawh hi peng a awm a eng peng nge kan hre lo aw hei hi a pawn lam a ni ta gate pawn kan tih chin kha a ni ta aw he lah hian dawr a lo awm bawk a ah manager te an nih kan ring a an manager chu ni ngei anga hei heta hi a ni ta a ni ah a nuam khawp mai a he lai hmun hi lo hmang ve zel turin ka thian duh tak deuh ka rawn sawm ve anih chu aw an hmun hma hi a nuam a. Thlasik Kashmir anga vawh lai ber pawh khan an ni eng nge kan tih ang Morei ah hi chuanin vawt a awm ve lo ni a hun hianin a vawng dik thlap a hei tui ni se tun thleng in a chen theih a ni tunah hian dar hi an en tail a a dar kar zawng chuanin darli te a lo rinhai tawh ta tiang angah pawh hianin-- a la chen dam dam thei ni tih kha kan sawi tel deuh a chuvang chuan a nuam a ni thlahrek a nih avangin aaa swimming pool tui chen te kha a sit awm loh reng reng a nuam tawp a hmun hma kan thlir hian kan khua te pawh a lang dawn dawn in ka hria lung a ti leng khawp mai ni tla tura thlir theih bawk a a zawng kha-- Kan tih theih tawk ni mai se duh tawk mai ang aw a camera man hi chu lang thiang lo a tih zawng kha ni loh se.